א גוט מארגען, א גוט מארגען, וואסערע א חסד דאס איז, עס האלט מען שוין יעצט דינסטאג פרשת וירא, און די שיעור איז שוין פארגעקומען אין די יונייטעד סטעיטס, און אין קענעדע, וואס זענען צוויי אנדערע לענדער היינטיגע צייטן זענען שוין. כמעט ענעמיס חס ושלום, אבער אמאליגע צייטן איינער געפארן געפארן גענומען צוויי וואכן צו פארן אהין און די צוויי וואכן צוריק האט מען געהאט עפעס איין מיטינג אין אנדערע שטאט האט מען געדארפט אוועק געבן א חודש היינט איז עס געווען אזוי אבער די מעלה וואס די מעלה וואס איך קוק אן דא איז איך בין געפלויגן מיט א פלעין אהין און צוריק. שוין, געארבעט דא, געארבעט דארט, און פיין. אבער דא פון די חברי התלמידים וואס זענען געפארן אהין ממש מיט שכר פציעות, און זענען צוריק געקומען דורך די דעזשע בוידעם, דורך באפעלא. גיי פרעג ווי אזוי עס מאכט סענס, אבער פאר בחורים פרעגט מען שוין קשיות. און זיי האבן עס געטון, דאס מיינט צו זאגן אז זיי האבן געקומען צו פארן צו יעדע שיעור א לאנגע נסיעה. א גאר לאנגע נסיעה. און מ'איז מיד היינט, סאו איך וועל נישט מאריך זיין מיט מאכן אזוי מ'זאגט ראש הפרקים, מ'וועט לערנען א בימה זאל קענען מיטהאלטן דעם שיעור. די, היינט האב איך געזען א מורא'דיגע זאך, איינער האט געברענגט דא א באנטש מיט חק'ס אזוי דארף מען נישט האבן קיין קאפיס און קיין דאס, יעדער האט חק ווי ישראל'ס, איז א גרויסע זאך, שטייט אין חק מורא'דיגע זאכן פון ענינים פון צדיקים וואס זיי זאגן, קיינמאל נישט עפעס קיינמאל נישט געזאגט דא, דא שטייט פיל מיט זאכן וואס שטייט מען איז זוכה פאר רחמים, די מגן אברהם, די מגיד פון טריסק זאגט אז עס, און דו מוזט זיך מסוגל פאר פרנסה זאגט די די די שינאווער רב. און נאכדעם ווען זאגט ער אז ס'איז א סגולה פאר פאר תיקונים און פאר פאר וואס די קע- ס'איז דא אזויפיל זאכן פול מיט פול מיט מיט סגולות וואס שטייען געדרוקט דא אויפן קאווער נאך פון ארי הקדוש פון אנדערע זאגן מורא'דיגע זאכן מען לערנט די סדר ס'איז חוץ פון דעם וואס מען לערנט אזויפיל זאכן וואס מען פילט גוט פיזיקלי איז ספיריטשעלי אויך און קאבאליסטיקלי יעדע זאך וואס מען לערנט ס- זעקס פסוקים זעקס ס'האט טוט מיט דיין נשמה מורא'דיגע שטארקע זאכן סאו די אלע חק'ס דא וואס מ'זעט דא, וואס אונז האמער דא היינט, וואס יעדער האט ביי זיך, א שיינע גרויסע דיקע לעדערנעם חק, דאס אלעס, אט דא זעסטו אויך פול מיט זאכן וואס די אייבישטער וואס, פול מיט זאכן וואס עס האט זיך גע'גלות, און וואס עס ווערט געברענגט דא אין פראנט. סאו, דאס איז אונז נודע געווארן דורך איינעם פאר א סגולה. אז וואס? א מענטש וואס דארף א רפואה, און ווען מען מתפלל ווען מען דאווענט, אזוי ווי האט מען נעכטן געלערנט דארף מען איינער גייט מכה חולה זיין, זאל ער מתפלל זיין, ס'איז נישט סתם א ביקור חולים, ס'איז א קיוט זאך, מען זאגט אים האלאו וויטש איז ווערי נייס, אבער די עיקר מען זאל מתפלל זיין פאר אים, סאו דאס איז א ענין ווען מען זיצט און מען לערנט דאס, זאל מען מתפלל זיין, ס'איז א זכות, אזוי ווי האט מען געזאגט שוין פארדעם, אמאל האבן מיר געלערנט דא איז געווען נאר אונז צען פופצן חברה האבן געזיצן דא און געלערנט, אבער היינט ווען ס'איז שוין דא עם ישראל און עס זייט דא שוין דא נאך הונדערטער און פאטענשעלי טויזענטער מענטשן וואס זיי האלטן מיט דאס, איז יעדער איינער, מיליאנס, ביליאנס, ביליאנס, און וואס מ'זיצט און מ'לערנט, דאס מיינט צו געבן אזא גרויסע זכות, מ'זאל אינזין האבן יהודה בן שרה רבקה, האבן א רפואה שלימה במהרה, און מיר זאלן קענען אלעמאל דאס זאל בלייבן לזכר בני צח און צח מיר זאגן געדענקסט ביי דעם דערמאנט ביים חק איז טאקע באקומען א רפואה שלימה, א מורא'דיגע זכות דאס, אז נישט נאר ער זאל האבן א רפואה שלימה נאר אויך אז די מענטשן זאלן נאכדעם זאגן וואס ר סגולה דער חק האט געהאט, אז די תורה וואס מ'האט געלערנט איז טאקע געווען אזוי מיט דעם דערמאנט, און צו גענוג צו געדענקן אויך אז ביי די תפילה ווען מ'דאווענט זאל מען געדענקען יהודה בן סרור רבקה, מ'דארף האבן א סימן, איז וויאזוי דאנקן, וויאזוי וויאזוי בעטן דעם אייבערשטן, בשיר וקול תודו, יא, בשיר וקול תודו, בשיר וקול תודו, מען דארף דאנקען פארן אייבערשטן, און בשיר, מיט זינגען, בשיר איז יהודה בן שרה רבקה, דאס איז געדענק איך, פון מיינע פיר שליימען. סאו יעצט גיימער לערנען דינסטאג פרשת וירא. אין די תורה ואברהם ושרה זקנים אברהם און שרה זענען שוין געווען אלטע ליידער די תורה פארציילט אז דא האלט מען אינמיטן ערלעדיגן אז זיי זאלן האבן א קינד דא זאגט די תורה זאלסט וויסן אז די אברהם און שרה זענען שוין געווען אלטע מענטש בוים בימים זענען שוין געקומען די טעג פון אלטקייט, חד עליות לשרה, ס'האט שוין אויפגעהערט צו זיין פאר שרה אויך קיין נשים דער סדר, אזוי ווי פרויען, זיי האבן שוין, פרויען האבן א סייקל וויאזוי עס ארבעט, א קליינע בעיבי, א קינד, מען ווערט עלטער, מען וועלט עלטער, מען האט א צייט, א זמן וואס מען קען האבן קינדער, און ווערט מען עלטער, שוין באבי, עלטער באבי, איז שוין, האט מען נאר אייניקלעך דעמאלטס, מען זוכט שוין נישט קיין קענען קיין קינדער, אברהם ושרה סיבי, זענען אלט געווען, סבא, סבא, סבתא, סיבי זענען אלט געווארן, אולי ביומען, פסק מלא המעבר איז לסורא אורח כנ ש, עס איז נישט געהאלטן ביי די סייקל פון דעם וואס זיי קענען נאך האבן קינדער, איז במילא ותצחק שרה בקרבה, ווען שרה האט דאס דערהערט האט זי זיך צולאכט אזוי בקרבה, האבן זיי געגעבן אזא קוק אן זאגט איך? קינדער? ליימער אזוי צו זאגן, אחרי בלותי נאכדעם וואס איך בין שוין אזוי אלט געווארן הוסר לי עדנו וועל איך צוריק ווערן יונג, ואדוני זקן און פארגעט אבאוט מיין מאן איז אן אלטער און ער דארף נעמען די קינדער אין חדר און בר מצוה און שוין ביז עס וועט אן צו זיצן צו שמייכלן אזוי וחיי חסר אסור עס צו שמייכלן און געלאכט ביים אוה ליימער אזוי צו זאגן די מיימער וואס איז די סיי ווערסט א היילי אי ליימער וריבוני מיין האר סיר ווער שוין אלט ויאמר השם און די אייבערשטער געזאגט אל אברהם צו אברהם למה זה צחק אסור אויף וואס האט שרה זיך צולאכט? מיימער אזוי צו זאגן הא אף אמנם איז ענדע אמת, אמנם מלשון אמיין, יא, אדער אמונה, אמנם מלשון אמיין, ס'איז אמת, יא, אף אמנם, אייל אז איך וועל געבוירן ווען איר זענט היינט יונג און אלט. ואמר השם לאברהם, אברהם זאגט פאר אברהם, למה דנן חייך שרה למיימער הברם בקשתו, אייל איז, ואנא וסובס, און איך בין שוין אלט, זאגט דער אייבערשטער היפול להם השם דבר, איז דען פארהוילן א זאך פונעם אייבערשטן? אויף וואס ער קען טון, דער אייבערשטער קען אלעס טון, דער אייבערשטער קען באווייזן וואונדער, למאי, למאי, אין באשטימטן צייט, אשוב אליך וועל איך צוריק קומען דא צו דיר, כעת, אין זעלבן צייט נעקסטעס יאר, חיו ווען עטץ וועטס נאך לעבן דעמאלטס, ער איז שרה ביין, פאר שרה איז זיין א זון, מיינט צו זאגן אמאל קען מען זאגן יא מען וועט מאכן א מופת אבער בום, די וועסט מוזן אפקומען פאר דעם, די וועסט שוין גיין, ניין, זאגט ער, כעת, חיו, עס איז זיין געזונטע טאטע מאמע און עס איז זיין א בעיבי סאו ער וועט האבן א זון הייסט קאסי מקודם השם פרס גומל לזמן עשיו ס'זאם לזמן אין די אין די באשטימטע צייט עשיו לבסך וועל איך צוריק קומען צו איר דא די אט עידן די אטן קיומען א צייט וואס עטס נאך לעבן אלע סארא באר יא ר' שמעון באר יחי באר יחוי באר מיט די זין, דאס איז מיר און שרה האט זיין א זין. וככה שרה און שרה האט געלייקנט די ליימער אזוי צו זאגן, לא צחקתי, זי האט נישט, זי האט זיך דערשראקן אזוי, ניין איך האב נישט געלאכט כי יראיו, האט זיך מורא געהאט ויאמר דער אייבערשטער לא כי צחקתי האסט יא געלאכט, אין אנדערע ווארט האב נישט מורא דער אייבערשטער ווייסט אלעס עניוועיס, מיינט זאג האב נישט מורא צו זאגן דעם אמת. אייבערשטער ווייסט, ענדערש בי אנעסט און אקעי, אז אז ביסט געווען באוואונדערט, פשוט פשט. וכדי ואסור למימר, לו חייך איז א ר' דחולא'ס, דחילא'ס, מוהרא י האט, אמר לו, ברם חייכת, האסט יא, האסט יא געלאכט. פארט די זיצונג אין בעצם שיין, צום מוהרא י. זאגט די נביא, ויהי היום. און ס'איז געווען א טאג, איז געדענקט מיר די מעשה אז ס'איז געווען אז די איש האשונמות האט געבויט א שיינעם בוידעם פאר דעם צדיק, פאר די אלישע, און אלישע האט געזאגט ווען איז ער אנגעקומען דארטן האט ער געהאט א מקום, א טיש, א באנק צו קענען דארטן לערנען זיצן. הוה יומא, עס איז געווען א טאג, הוה יבא שמו איז אנגעקומען דארטן ביי יאסעלע אלי', און ער איז ארויפגעגאנגען אויפן בוידעם דארטן, וישכב שמה, האט ער אוועק געשלאפן דארטן. ויאמר אל גחזי און נהרוג, ער איז געגאנגען צום דעם גבאי און געזאגט גחזי, קרא לה שונמת הזאת, רוף די שונמת, די פרוי, ויקרא לה, און האט איר גערופן ותעמד לפניו און זי איז געשטאנען פאר אים, ויאמר לה, און האט געזאגט פאר אים, אמר נא אליהו, זאג פארן גבאי, זאג איר, הנה חרתו לעיני כל החרדה הזאת, זי האט זיך געארבעט אזוי אנגעמוטשעט צו מאכן אזא שיינע ארבעט, האט זי געטון אזא עבודה, מה לעשות לך, וואס קען מען טון פאר דיר? היי שלא דבר לך אל המלך אוי אל שר צבא, ער איז דאך געווען די נביא, ער האט געהאט צוטריט צו די אלע זאכן, צום מלך אדער די דארפן פראטעקשן אדער עניטינג, זאג מיך איך האסט פראטעקציע אדער איך בין דיינס. ותאמר האט זי געזאגט בתוך עמי אנכי ישובת, איך בין סעיף, איך האב מיינע גוטע פריינד ארום, איך האב נישט פון גארנישט וואס מורא צו האבן, איך צאל מיינע טעקסעס, איך האב נישט קיין שום אישו מיט גארנישט, איך דארף נישט צוקומען צו די מלך, איך דארף נישט צוקומען, איך בין פיין. מורא'דיג. ויאמר. נאך אלץ ער האט נישט נאכגעגעבן, האט ער געזאגט פארן גמ' מה לעשות לה וואס קען מען טון פאר איר, ויאמר גחזי האט גחזי זיך אנגערופן, אה, דער רבי זאל וויסן אבער בן אין לה, נישט קיין קינדער, ואישה זקן און איר מאן איז שוין אלט, ויאמר האט ער געזאגט קרא לה, רוף איר אהער, ויקרא לה האט ער גערופן, ותעמוד ביי פסח, און זי האט זיך געשטעלט ביים טיר, לאמיר איר לאזן שטיין ביים טיר ביז מארגן, און מיר ווארעמען וואס איז געשען ווייטער. ס'איז, דאס איז איינע פון די ענינים פון חק אז עס ציעט דיך צו וועלן און וויסן וואס וועט זיין מארגן, ווילסט לערנען ווייטער. און צום סוף, קודם כל האלט מען עס מיט זיי זאלן אפאר פסוקים אזוי, צום סוף ווען ס'קומט צו ביים ליינען שבת ביי הפטורה זאגט זיך עס אנדערש, מ'האלט מיט, מ'איז געווען אינגרויסט אין די גאנצע פרשה, אין די גאנצע סטארי, אין די גאנצע הפטורה. און דא זעסטו שוין אויך וואס די די קארעלעישן צווישן דף תורה מיט די תורה פון די וואך, די סורי ביין מיטן א קינד און די וואך האט די נביא זאגט אונז און אויך די תורה פארציילט אונז אז צדיקים האבן א כח צו ווינטשן פאר איינער וואס האט נישט קיין קינדער זאל האבן קינדער אפילו עס קוקט אויס נישט מעגליך קען האבן. זאגט די הייליגע כסיב משלי אם ללייצים היא יולדת, ווען א מענטש באהעפט זיך צו לייצים וועט ער אויך אפשפעטן צום סוף. און דא מוז איך געבן א קליינע סטאר, ווייל ס'איז דא מענטשן זיי קענען נישט לשון קודש, און זיי זיי רופן אן איינער וואס מאכט דזשאוקס, א לץ. און איך דענק, מיך פלעגט עס מאוד געבאדערן, חדר נאך, לצנות? לצנות? נישט קאטע לצנים? און מ'מאכט דזשאוקס, און איך געדענק איינמאל האב איך, איינעם האב איך געגעבן א מורא'דיגע מוסר דאס, און מיין מגיד שיעור המים שלעזינגער האט דעמאלטס געעפנט א שער התשובה, ער האט מיך געפרעגט וואס מיינט לצנות? לצנות מיינט אפשפעטן פון אידן. ליצנות מיינט אפשפעטן פון די תורה, אוועק חוזק מאכן פון צדיקים, דאס איז א אנדערע מין זאך ווי צו מאכן דזשאוקס, מאכסט א דזשאוק פון א עראפלעין, דאס טוסטו א מצוה, דו מאכסט איינעם לאכן, כ'דענק ס'איז מיר געווען א מורא'דיגע חיזוק דעמאלטס, אבער ס'דא מענטשן וואס זיי ווייסן נישט און און זיי, קען מיך קאלן האלא יואלי? ביסט עוועילעבל שבע ברכות מארגן? יא. לאמיר זעהן, יא. מ'זוכט נאר א גוטן לץ. איך ווייס נישט צו איך בין עוועילעבל. כ'מיין אז איך האב עפעס א. כ'קען נישט מער ליינען, איי דאנט קעיר. ס'העט אטאמאטיש גלייך די פרייז ארויף, און גלייך א מעגליכקייט, פארוואס? ווייל יעדער עקספעקט שוין פון מיך ליצנות, כ'גיי אים נישט געבן ליצנות. אבער טאמער זע איך אז ער איז סתם אזוי, ווייל ס'איז זיין לענגוויטש, אזוי רודפ'ט ער עס, פראביר איך אמאל צו קארעקטן, זאג איך, ליצנות, איך גיי נישט מאכן קיין ליצנות, ווייל הכת הליצנים איז דאך, שטייט אין די ערשטע קאפיטל אין תהלים, קוק אריין וואס שטייט וועגן מושב ליצן לא ישוב. סאו איך פארקערט, איך טוה שוין דאס די וויפיל יאר. סיילענט איבער ענקערי עידזש און און איך פרוביר אייביג נישט מאכן לצנות פון פון א סטייל פון א מענטש פון א יא אויב עס איז נישט קיין פערזענליכע זאך אבער אפשפעטן פון די תורה אדער אפשפעטן פון א צדיק דאס טאר מען נישט טון סאו דאס ווען מען רעדט לייטס מיינט אפשפעטן מאכן חוזק אוועק אוועק אוועק שפעטן פון איינעם דאס איז איין זאך, מאכן א בדיחה דאס בדיחה איז דזשאוקס, ליצנות איז אפשפעטן, דאס איז צוויי אנדערע זאכן. און דזשאוקס צו מאכן לאכן איינעם, צו פרייליך מאכן אן טשעפען א צווייטן איז א מצוה, משמח זיין יעדן איז א שטארקע זאך, מיט דעם זאגט מען גרויסע זאכן. אבער צו מאכן ליצנות דאס טאר מען נישט אויפן אין צד פון לייען, מען דארף טאקע וואטשן. אם לליצים הי' ליצים, צו מאכן ליצנות און זיך דרייען מיט ליצים, עסט אויך צום סוף אן אים אפצושפעטן, כאטשיג דו ביסט נישט קיין אפשפעטער, אבער זעהן אז דאס איז א נארמאלע זאך, יא מאך חוזק פון די פון די צדיק אדער פון די פון די פסוק פון די פסוקים, העסטו אויך דאס טון, דאס טאר מען נישט טון. ולענווים יתן חיים, דאס איז באהעפט זיך די וואס האלטן זיך קליין מיט די ענווים, יתן חיים וועט נושא חיים זיין א מענטשן. כבוד חכמים ינחו לי, די חכמים העלן ישרן כבוד, איך סיל אים און ארונים מאירים כלאים. מייל כלום, שייד מיך אפ פאר זיך, שאנד! שמי בנים מסור אב, זאגט שלמה המלך, קינדערלעך טייערע, קינדערלעך טייערע, זיסע קינדערלעך, מסור, הערטס צו דעם מסור אב, ווער איז אב? טאטע אין הימל, טאטע אין הימל געבט אונז מוסר, הערטס עס צו, והקשיבי לדעת בנו. און הקשיבי און הערט זיך צו צו וויסן די בינה די פארשטאנד. און שלמה המלך קאנטיניוט יעצט כאילו אין די נאמען פונעם אייבערשטן, די אייבערשטער זאגט כי אלהיך טוב נשאתי לכם, כ'האב אים געגעבן אזא מין גוט געשעפט, כ'האב אים געגעבן אזא מין א גוטע זאך דא, אז קוק צו אן די תורה, תורתי, ס'איז מיין תורה, האלט אזוי ווי, דאנט ליוו איט אין פאר אנדערע שטותים, ווייל דאס איז א מתנה דעט קיפס אן גיווינג, תורה איז א מורא'דיגע זאך, ווי דו גייסט ווי דו שטייסט קענסטו עס מיטנעמען און לערנען אייביג ס'איז א מורא'דיגע אינוועסטמענט אנדערע זאכן ס'איז געשמאק פאר די רגע און פאר וויין און וואויל און אויב ווערסטו געוואר ס'איז קיינמאל נישט געווען געשמאק אבער תורה העסטו קיינמאל נישט חרטה האבן אויף די צייט וואס האסט געלערנט תורה און אויף וויפיל תורה האסט געלערנט ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיגע געשעפט זאגט ער כי בעינו איסי לאווי נישט צו מיינען נאכדעם אה ווער זאגט עס שלמה המלך. וואס פארשטייט ער צו יומען נידס, וואס פארשטייט ער צו ניין איך מוז געווען א קינד, מיין טאטן, רייך ווי יחיד'ל וויל ענק געווען א בן יחיד'ל פון מיין מאמע, איך האב באקומען די אלע ספוילינג זאכן, אלעס וואס דו קענסט נוצן, איך האב אויך באקומען, און איך ווייס איך בין א יומען ביאינג פונקט ווי ענק, און איך קען ענק זאגן אז הבל הבלים, עיקר איז מען דארף לערנען תורה. תורה! אקעי יעצט גייט מען אריין אין משנה יבמות, ביסט גרייט? נאו אגעין, ס'איז גאנץ א לאנגע דעיס, סאו אדער איך לערן נאר די ערשטע משנה אדער מיר לערנען די ערשטע צוויי משנות און די איבריגע וועט מען זאגן ווייל ס'איז די כח פון נשמה, איך פיל עס וועט עס זאגן, און שוין ווייל ס'איז אביסל קאמפליצירט מ'דארף פארשטיין אביסל די הלכות, קודם די סימפל סימפל הלכות איז איז יא וויכטיג צו וויסן אז א מענטש חלילה וחס נישט ביי אונז געדאכט קיינמאל שטארבט און האט נישט איבער געלאזט קיין קינדער. און ס'איז דא איז דא א מצוה אז די ברודער פון אים זאל גיין מייבם זיין זיין שוועגערין. וואס הייסט מייבם זיין? מייבם מיינט זאגן חתונה מיט איר כדי אויפצושטעלן קינדער אויף די און געבן א נאמען פאר זיין פאר זיין ברודער ווייל ס'בלייבט ווייטער זיין ברודער'ס משפחה דא. אויב פאר עני ריזען ס'ארבעט זיך נישט אויס, ס'איז נישט קיין זאך וואס ער קען טון, זאל ער מאכן חליצה, חליצה איז א גאנצע פראסידזשער וויאזוי מ'ארבעט עס אויס, אין פראג, געדענקסט ווען זיי האבן געווען אין פראג אין די מוזיעם האט מען געזען א חליצה שיך דארטן, שוין דורי דורות און ס'איז זייער אינטערעסאנט די פראסעסינג, אמאל געווען דא ביי די חליצה יעדער איינער קומט קוקן פארוואס זאל ס'זיין א קוואטער א ברית, כאטשיג ס'איז א מצוה וואס גייט שוין אן טויזענט יאר, געשענט יעדן טאג אין עין הרע, אבער חליצה איז א איז א רעיר אקורענס, סאו ווען ס'איז געשען קומען אסאך מענטשן זען, מער האב איך זיך געפילט שלעכט דעמאלטס, כ'האב געדענק כ'האב מיטגעהאלטן דא א חליצה, די פרוי איז געווען עפעס עידי, די מאן איז געווען עפעס עידי סיקס, און צוויי אלטע מענטשן, מ'דארף שפייען, מ'דארף דאס, א שיך, אויסטון, אנטון, ס'איז א גאנצע פראסידזשער, אבער ס'איז א ענין, עס האט צו טון אין א סעטינג פון מענטשן זאלן זען. שוין, סאו דא, יעצט די זאך איז אזוי, פאר א יונגע מענטש וואס האט נאך, ער האט געמאכט חליצה, חולץ לב, מ'האט איינגערעדט חליצה פאר זיינע שוועגערן, ונמצאת מעי בערס, און מ'ריעלייזט אז זי איז מעי בערס, וילוד און זי האט געהאט א קינד, בזמן שהוולד שא קיימא, אויב דאס קינד איז א בר קיומא, ס'הייסט ס'קען בלייבן לעבן, היא מיתר בקרוביתיה, ער וואס איז געגעבן חליצה מעג חתונה מיט אירע קרובים, והיא מיתרת בקרובים, זי מעג חתונה מיט זיינע קרובים. וואס הייסט נישט אזוי אז ס'ווערט געהעריג ס'רעגעלער אלעס וואס ס'איז אלעס בלייבט די זעלבע אלעס איז פיין פארוואס ווייל זי האט א קינד זי האט א קינד נישט קיין שום חיוב געווען קיינמאל פאר אים אז זי דארף אפילו געבן קיין קיין חליצה קיין יבמה גארנישט ביקאז זי געהאט א קינד ולא פסול מן הכהנה ער האט נישט געפסלט פון די כהנה אז ער מעג חתונה מיט א כהן ווייל באמת הלכה איז אז כהן טאר נישט חתונה מיט קיין גרוש מיט קיין גרושה. אבער מיט א אלמנה מעג זי יא חתונה האבן, סאו איך וואלט געקענט מיינען אז זי הייסט א גרושה ווייל זי האט געמאכט חליצה, נארמאל איינער וואס איז מאכט חליצה הייסט זי אזוי ווי א גרושה, איז מילא קען זי נישט חתונה מיט א כהן, וויבאלד דא האט מען געווארענט אז ס'איז געווען א בעיבי, מילא איז זי קיינמאל נישט געווען קיין חליצה, זי איז קיינמאל נישט געווען קיין יבמה,

און ווייל אן אייכל, אן אייפל רעכנט מען נישט פאר א ווי א געבוירענע קינד, קומט אויס ער איז געשטארבן אנע קינדער, און זי האט געדארפט האבן חליצה, האט זי הלכה ווי א חליצה. משנה ב', הכונס איז געווען פטור, איינער האט חתונה געהאט מיט זיין שוועגערן, ונמצאת מעוברת, און זי האט געטראפן זי איז מעוברת, וילדו און זי האט געהאט א קינד, בזמן שהוולד שקיומה, אויב די קינדער באקומען יו ט זאל ער איר גט'ן, וחיוב בקרבן, און זי דארף ברענגען א קרבן. ווייל אויב איז קינד געווען לעבעדיג ביים געבוירן ווערן, האט דער אייבערשטער, האט דער געשטארבענער ברודער איבערגעלאזט א קינד, און דער יב מ האט דאך נישט געטארט חתונה מיט די שוועגערן, וויבאלד איינער האט חתונה ביים, אויב האט מען חתונה ביים מייזעל איז כרת, אבער ביי שויגער דארף מען ברענגען קרבן חטאת, ואם אין הבלת שוקי יומא, אויב איז קינד איז נישט קיין בר קיומה נאר אן אייפעל, יקיים, מעג ער וואוינען מיט איר, וואס הייסט די ברודער האט נישט איבערלאזט קיין קינדער? ספק, אויב ס'איז א ספק, וואס הייסט א ספק? ס'איז א ספק ווייל ער האט זיין חתונה געהאט גלייך נאך די פטירה פון דעם ברודער, צוויי חדשים נאכדעם, אדער דריי חדשים נאכדעם, און נאך זיבן חדשים האבן זיי געהאט א בעיבי, סאו ס'קען זיין ס'איז געווען א זיבעלע פון די פון די נייע, אדער קען זיין אז דאס איז די די ניינטע חודש, דאס איז געווען פון די פריערדיגע, ס'איז א ספק. בין תשרי לראשון, אט צו ס'איז דער ניינטער חודש פון ערשטן ספק צו בין שבעה לאחרון, יו ט צו דארף ער גט'ן, והבלעת כשר אבער די קינד איז א כשר קינד, פארוואס? ממה נפשך, איז עס דער ניינטער פון די פריערדיגע איז עס זיכער א כשר קינד, איבער דער זיבעטער פון אים איז ווייטער א כשר קינד, וחייבים באשם תלי, אבער וויבאלד ס'איז א ספק מאכט מען א קרבן אשם. נו יעצט מיר גייען פון דעם ווייטער משניות דא, מיר זאגן די משניות, וועל איך פראבירן אז ס'זאל מאכן סענס. זאג איך האב מוזט נישט ליינט נאר מ'ליינט אזוי ווי א פקיד אויב וואס ער דארט מוזט ער זאגן געהעריג אקעי שומרת יבם א יבם א יבמה שנפל לה נכסים מוידן בשם וואס עלער שומר חרס זיי קענען עס פארקויפן און עס ענעס זיי קענען אוועקגעבן מתנה וקיים און עס איז באשטעטיגט געווארן מייסע אויב זי די יבמה

משנה היי, מצוה בגודל היוון. ס'א מצוה אויף די עלטסטע ברודער, איז א מענטש האט א באנטש ברודערס, די עלטסטע ברודער איז דערמיט איז די מצוה מייבם צו זיין, לא רוצה אויב ער וויל נישט, מהלכן על כל אורחן גייט מען צום נעקסטן און מ'גייט נעקסטן נעקסטן, לא רוצה אויב קיינער נישט געוואלט, חזון אייך צו געוואלט גייט מען צו צום ערשטן, ואמר לו מ'זאגט אים אזוי, עליך מצוה אויף דיך ליגט א מצוה מייבם צו זיין, אוי חלוץ אוי יבם. מאני אור לייף, אדער מיין חליצה אדער מיין כיוון. תלוי בקטן, אויב די עלטסטע ברודער האט עס אנגעהאנגען אויפן קליינעם, בקטן מיינט א יונגעל וואס איז נאכנישט געווארן גרויס, ער זאגט עד שיגדל זאל קודם אויפוואקסן און דעמאלס וועל איך מייבש זיין, אויב בגדול אדער די עלטסטע ברודער וואס איז יעצט דא האט עס אנגעהאנגען אויף א אויף א גרעסערע בידע אלץ שליבו במדינת הים, ער איז אוט אוו קאנטרי, לאמיר ווארטן עד ער קומט צוריק, אויב א חירש אויב א שוטה, מען ווארט מען זאל אים געזונט ווערן אדער וואס, עיין שם לעיל הערט מען זיי נישט צו, אלא אמרו להם זאגט מען די זעלבע זאך אולי איך האב מצוה אוי איך חלוץ אוי יבמא, די הלכה איז ווער ס'איז יעצט די עלטער דא, און אויב יענער איז אוט אוו די קאנטרי יעצט, ווארט מען נישט, דו ביסט די עלטסטע יעצט. משנה ז, החורץ ליבמתו. איינער האט חליצה צו זיין שווער אין הרי כ אחד מנא אחים לנחלה ווען ס'קומט צו ישן זאגט מען נישט אה די האט געגעבן חליצה ממילא ניין אט די זעלבע הלכה ווי אלע ברירות ואם יש שם אב נכסים של אב באלאנגען די חפצים פאר די אב הכוונה איז אז יבמתו איינער האט חתונה מייבם געווען מיט זיין שוועגערן זכה בנכסים של אחיו האט ער זוכה געווען מיט די פארמעגן פון זיין ברודער רבי יהודה אומר בין כך ובין כך סיי צו געגעבן חליצה סיי צו געגעבן יבמה אם יש שם אב איז נכסים של אב החולצה יבמתו היא עושה בקרבותיה

מותר איז מקרובת צורת חריצותו, ואסור בצורת קרובת חריצותו. החורץ משנה ח, משנה יומענס? יעס. החורץ ליבם טועים. איינער געט חליצה צו זיין שוועגערין ונשא אחיו, און נאכדעם האט זיין ברודער חתונה געהאט איז החוצה מיט איר שוועסטער, ומאיס און ער איז געשטארבן, דער צווייטער חליצות דארף זי, די רחל, וואס טייטש די. דער צווייטער דארף ער נעמען חליצה ולא ימות הבהמות אבער זי קען נישט ווערן נשיאה. וכן המגרש את אשתו וברבים גט אזא גט זיין ווייב ונושא את אחיו און זיין ברודער האט חתונה געהאט עס אחוץ האבן געשמועסט אים וואו מאי סא ארייז זיי פטורים מן החליצה מן היבום. משנה ט, שמערת יבום, א יבמה וואס ווארט צו חתונה האבן, שקידש אחיו וואס איינער פון די ברודער זאל מקדש גיין צו אחוץ איר שוועסטער. משמע רבי יהודה בן מסעירא אמרי, זאגט מען אים נאך פון רבי יהודה בן מסעירא אמר ליה מ'זאגט אים המתן ווארט צו. עד שיעשה אחיך הגדול מעשה, ביז דיין עלטער ברודער וועט מאכן א, טון עקשן דערצו, מ'ייוו נאר צו חליצה מוז טון עפעס עקשן. חלוץ לאחיו, נאכדעם וואס זיין ברודער האט געגעבן חליצה אוי קען נשא, אדער האט חתונה געהאט מיט איר, יכנס את אשתו, מעג ער שוין חתונה האבן זיין ווייב, וואס ער האט פריער מקדש געווען, מעשה היבמה, אויב די יבמה איז געשטארבן, יכנס את אשתו מעג ער חתונה האבן מיט זיין ווייב. מייסד יבם אויב דער יבם איז געשטארבן, יוצאת אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה. משנה יד, היבמה לא סכלת, א יבמה וואס איר מאן איז געשטארבן אן קינדער, זאל נישט נעמען חליצה ולא תתייבם און מען זאל איר נישט מייבם זיין עד שיש לה שלושה חדשים, ווילאנג ס'וועט אריבערגיין דריי חדשים. ווייל ס'קען זיין אז יענער זאגט מער בערך פון ערשטע מאן, טאר מען נישט, מען דארף זי נישט האבן, שוין, בחיים, כל שאר הנשים, אלע אנדערע פרויען, נישט נאר א יבמות, סתם א מאן איז א גרושה, בעת א סיטער טאר מען נישט מקדש זיין ווען איר נשיא עד שלא שלושה חדשים, מען דארף איבערגעבן א שלושה חדשים, עכפ בעסילות, סיי אויב זענען נאך געווען מיילעך ועכפ בעילות, און סיי זיי האבן שוין חתונה געהאט, עכפ גרושות, סיי זיי זענען געווען גרושות, גט, ועכפ אלמנות, און סיי זיי זענען געווארן אלמנות, איך און די סי' איז סייווי שוין געווען חתונה געהאט איך די אריסעס און סייווי זענען געווען נאר א כלה אלע מוזן ווארטן דריי חדשים רבי דוד מיין הנשיא איז ער חנ געווען חתונה מיט די ארסי מעגן כלות ווערן ואריסעס און די כלות זענען געווען כלות און ארסי מעגן חתונה האבן נאך פאר די דריי חדשים חוץ מיין אריסע שבע יהודה חוץ פון די כלות פון די שטאט פון די לאנד יהודה מיט מיין שליבא גאס בה וואס זיין הארץ איז צוגעוואוינט צו איר עס מיינט ער שעמט זיך נישט מיט איר פון איר. רבי יוסי אומר כל הנשים וואס אר סי אלע פרויען מעג מען מקדש זיין חוץ מן האלמנה ומבני איבל. פארוואס? ווייל אלמנה איז דא א פיריעד פון מארנינג, ס'איז פשוט זי האט יעצט פארלוירן איר מאן, כאפ נישט, לאז איר לאז איר נאך ווי מען זאגט מסרבל זיין. משנה י א, ארבעה אחים נשאין ארבעה נשים, פיר ברידער וועלכע זענען חתונה געהאט מיט פיר ווייבער יעדער איינער איינס, יעדער איין ווייב ומעשה, און זיי זענען געשטארבן אנע קינדער, אם רוצה הגדול שלהם, מען האט נאך נאך ברידער, איבעריגע ברידער, אבער די עלטסטע פון זיי וויל, לייבן אז כולם, ער וויל מייבם זיין אלע, אין יענע צייטן פארשטייט זיך האט מען נאך געמעגט חתונה מיט א בנש ק ווייבער, ר' שפיז בידו, מעג ער, ער האט רעכטן צו נעמען. מי שהיה נשא לשתי נשים, אויב איינער האט געהאט חתונה צו צוויי ווייבער, ומאיס און ער איז געשטארבן, ביוסא, איז מייבם זיין און חליצתו אדער חליצה של אחת מהן פוטרת סרוסה טוט פטר'ן איר צרה, אויב איינער פון די ברודער איז מייבם אז ער האט חליצת ליה, איז שוין רחל אינגאנצן באפרייט. הויסו אחת כשרה, איינער פון זיי איז געווען א כשר'ע. ס'איז געווען חתונה מיט א כהן, למשל איז ער נישט געווען קיין גרושה, ואכ פסילה, און איינער האט נישט געטוהט אז יא געווען א גרושה פאר דעם, אם היה חולץ, חולץ לפסילה, ואם היה מייבם, מייבם לכשירים. משנה יב ב, המחזיר גרושתו, איינער נעמט צוריק זיין געגעטע ווייב נאכדעם וואס זי האט חתונה געהאט מיט א אנדערע מאן שוין, און יענער איז געשטארבן, אדער ער האט זי גע'גט, כ'דענק אמאל א מעשה, כ'האב געהאט א א אין לאנד יארן צוריק כ'בין א בחור נאך, כ'בין געווען א איד, א טייערע איד, א חשובע חשובע איד, און ער האט דעמאלטס געהערט אז איך האב אנגעהויבן צו רעדן צו מיין טאטע צוריק נאך יארן לאנג וואס וואס איז נישט געווען קיין און ער ממש איז געווען אזוי עמאושענעל זאגט מיר דו האלטסט איך האב נאך האבן האפענונג וואס הייסט זאגט ער מיר אז ער האט געווען חתונה געהאט און זיין שווער האט אים אויסגעטיילט געפערליכע צרות און אזוי ווייט אז ער האט אנגעמאכט א מורג שלום בית כאטש ער האט געהאט א משפחה מיט קינדער האט ער אוועקגענומען די ווייב פון פון פון ווי הייסט עס נאר און ס'איז געווען עפעס שרעקליך, ער האט געזאגט ער האט ער האט גארנישט געהאט קעגן זיין ווייב, און מ'האט זיך געגעט. און נישט נאר דאס, מ'האט אוועק גענומען אלע קינדער, נישט געלאזט די קינדער רעדן צו אים. איך האב געקענט די איד, איד איז געזיצן א תורה ולעבודה בייטאג און ביינאכט. באמת א טייערע איד, געלערנט בעל מידות, נאך קיינמאל נישט געטשעפעט קיין פליג. מיין הארץ איז אויפגעגאנגען אויף איינמאל, איך האב אים געזאגט אייוועלט ווייסט וואס קען איך זאגן, איך בין א בחור פון זעכצן זיבעצן יאר, איך האב אים געזאגט אז איך האב געזאגט קוק אן, איך האב אויך געמיינט אייוועלט איך וועל קיינמאל נישט רעדן צו אים און ברוך השם איך רעד צו אים, איך האב אייוועלט געזאגט עס זאל די אייבערשטער העלפן, אייבערשטער העלפן, למעשה האט ער געטראפן א שידוך, ער האט חתונה געהאט, אין די טאג פון די חופה בשעת די חופה איז זיין שווער, עקס שווער, געשטארבן פלוצלינג, אינטערעסאנטע מעשה געווען, שוין למעשה וויבאלד ער האט חתונה געהאט די צווייטע מאל איז שוין געווען ווי מ'זאגט אזא בדיעבד'יגע זאך, ער האט זיך געמוטשעט מיט איר, האט זיך גע'גט מיט איר, נאך גע'חתמ'ט נאכאמאל מיט איינעם, האט זיך גע'גט מיט איר, ס'איז אדורך געגאנגען נעבעך איך מיין זעקס, פינעף אדער זעקס, וואס ער האט אייביג, ער האט נישט געוואלט זיצן אליינס, ער האט נישט געוואלט, ער האט זיך פארוואס מ'האט אים אנגעטראגן האט ער גענומען נעבעך, און אזוי איז געשען אז ער איז געווען חתן גדול שוין פינף אדער זעקס מאל, אויף אים פלעגט מען זאגן כל מקדש שביעי, איז אויף א דזשאוק געווען, זעקס מאל, און איין טאג טרעף איך אים, ער וועט מיר עס נישט גלייבן, זאגט זיין ערשטע ווייב האט קיינמאל נישט אויפגעגעבן, קיינמאל נישט פארגעסן, און זיינע קינדער, ער האט כאטשיג נישט גערעדט מיט זיי, למעשה איז געשען א זאך, איינער האט אנגעהויבן צו שמועסן מיט איר און רעדן הין און הער, ער האט חתונה געהאט צוריק מיט זיין ערשטן ווייב. די קינדער האבן צוריק באקומען די טאטע, און עס איז געווען עפעס א אנבעליוו, ער מוז דורכגיין נעבעך זיבן שווערע וואסערן, און אזוי אנגעקומען צוריק דאס. עס דערמאנט מיך אויך פון א מעשה וואס איינמאל האט מיך געקאלט איינער א אינגערמאן, עכט א וואוילער, א וואס שמועסט מיט מיך, בעיסיקלי ער גייט דורך זיינע אייגענע אימאשענעל יו נאו אישוס מיט אידישקייט מיט זאכן, און ער איז א אפענע מענטש, און ער זאגט אפן וואס ער האט צו זאגן, און ער וואוינט אין ווילאמסבורג, און ס'איז נישט געווען און זאגט זיך באהאלטן און לעבן א דאפלטע לעבן. ס'האט איר געזאגט זיי עסן, זיין ווייב איז געווען א חשוב'ע יראת שמים, א פרומע פרוי, זי האט כ'האב גארנישט קעגן מיין ווייב בעצם, אבער זי וויל האבן א געהעריגע פרומע שטוב און איך איך וויל נישט, און בקיצור זיי גייען זיך זיי גייען זיך גט'ן. און ער פילט שלעכט פאר די קינדער און דאס, בקיצור כ'האב געשמועסט מיט אים, כ'האב געזאגט אז מ'קען האלטן א, ווילאנג מ'האט א גוטן קשר מיט די קינדער און רעספעקטן וואס זייער יו נאו בעליף איז, רעד זיי נישט קיין זאכן אז פארשטייט זיך ער וויל נישט חלילה וחס טשעפענען די קינדער, אפילו די ווייב אויך נישט, בקיצור למעשה ער האט מיר גערופן ער האלט ביים אונטערמאכן זיין זון, און. ער וויל ס'זאל זיין, ער וויל זיין זון זאל פילן, א קינד פון געגעבטע עלטערן און גייט יעצט, סאו כ'האב פארשטאנען אביסל וואס ער זאגט, סאו זאג איך אים אקעי, איך גיי, איך האב געבעטן די פרייז, זאגט ער, אה, כ'ווייס נישט צו כ'קען עס עפארדן, זאג איך אים, דאנט ווארי אבאוט איט, לאמיך גיין, און וועסט באצאלן וואס די אייבערשטער וועט שיקן וועסטו באצאלן. למעשה בין איך געגאנגען, און ער פרעגט מיך, זאל איך זאגן אפאר ווערטער? זאג איך, שור, זאגן, רעדן. באדאנק די מאמע פארשטייט זיך, יו נאו, מאך די קינד, טראכט נאר פון די קינד יעצט, האט זיך געשטעלט רעדן דארטן, האט אנגעהויבן צו רעדן וועגן די מאמע פון די קינד, איך זאג דיר איך האב געפילט, איך האב געהאט גאס באמפס, אזוי שיין, אזוי הערליך, זיין שווער, זיין עקס שווער, זיין שוואגער, אלע זענען געזיצן דארטן, וואס איז א פלא, און איך זאג אים נאכדעם, דו ווייסט איך בין שוין געווען ביי אסאך בר מצוות, זעלטן וואס כ'האב געהערט א חתונה געהאטע מאן רעדן אזוי שיין פון א ווייב ווי דו האסט גערעדט פון דיין עקס. אנבעליוועבל! זאגט ער, באמת איך האלט אזוי, זאגט ער, איך האלט באמת, איך האב נישט גארנישט עקזעדזשעיטעד, זאג איך, נו, סיריעסלי? אקעי, איך מיש מיך נישט אריין. כ'גיי דיר איבער אפאר יאר, כ'בין דא אינדרויסן פון די הייוו,

די מנהל יו עדס, ער זאגט פאר די בחור, איך פרעג דיך א קשיא, האט דיין מאמע, טאטע שוין עווער געקויפט א שענערע מתנה פאר דיך? זאגט ער, ניין. די שענסטע מתנה וואס איך געטון, צוריק געבן סטעבילעטי אין שטוב. ער האט זיך געגעבן א כאפ וואס ער גייט פארן און א קלוגע אינגערמאן, א עכטע קלוגע אינגערמאן, און פארשטייט זיך איך איז, איך האב שוין געזען נאך, איך האב שוין געטראפן נאך שמחות ברוך השם, ער האט שוין אייניקלעך, ער האט שוין, אנבעליוועבל, צוריק געשטעלט א שטוב, דעמאלט האב איך פארשטאנען וואס עס מיינט א מחזיק א רשות ער קען זיין א עכטע מצוה. דאס מיינט צו זאגן ס'איז נישט נאר מען רעקאנסיילט צווישן זיך, מען געבט פאר די קינדער צוריק סטעביליטי, מען געבט די קינדער פאר די קינד צוריק א שטוב, א קינד דארף האבן סטעביליטי, ער דארף פילן אז פארשטייט זיך אמאל אז ער געבט זיך סאו מען מוז עס טון, אבער אפילו דעמאלטס דארף מען קענען לאזן האבן סטעביליטי, מיין טאטע האט מיך ליב, מיין מאמע האט מיך ליב, מיין טאטע און מיין מאמע קומען זיך נישט אויס, פיין, אבער איך פיל באליבט ביי ביידע, נישט אז איינער זאגט מיר דיין טאטע האט דיך נישט ליב, אדער דיין מאמע, דיין מאמע האט דיך נישט ליב, דאס איז סתמרישע, סתם ווייל דו פילסט אנגעווייטאגט אויף דיין עקס, מעגסט, דו מעגסט פילן אנגעווייטאגט, גיי רעד צו דיין טעראפיסט וועגן דעם. אבער דיינע קינדער זאלסטו געבן, פארקערט ס'איז א רייט פאר זיי וואס דו טוסט נישט אוועקנעמען פון זיי, דאס איז זייער איינציגסטע רייט וואס זיי האבן נעטשרעלי, מען האט נישט מצליח געקויפט פאר זיי, מען האט עס צוריק גענומען, מען האט נישט געקענט, מען האט עס ארויסגעדינגען פאר זיי, מען געט עס צוריק, עס איז זייערס, עס איז נישט דיינס, דו האסט עס געקויפט מיט אלץ איבער, זיי נישט, זייערס איז עס. דאס איז, איך דיעל מיט דעם נעבעך אזויפיל, מענטשן כאפן נישט, מענטשן, מען ריעלייזט, און אסאך מאל איז עס פלעין חסרון ידיעה. די פרוי מיינט אז זי טוט א מורא'דיגע מצוה יעצט אז זי האלט צוריק די טאטע, ווייל די טאטע איז געווען טאקע א שטיקל שייגעץ, לאמיר זאגן, און אין אירע אויגן איז עס געפערליך. פאר די קינד, די קינד איז נישט דא יעצט אים צו, גייט ער נישט פארהערן, די קינד גייט אים נישט, די קינד דארף א טאטע, איך וויל אז די מין טאטע פריער וואס האט מיך ליב, יעצט וואס טוסטו דא? יעצט וואס געשענט איז אבער, די ענד אוו די סטארי איז, ס'איז זייער סעד אט די ענד, בקאוז די מאמע קען זיך עכט אוועק געבן דאס גאנץ לעבן פאר די קינד, באמת, איך האב אמאל געהאט א מאמע וואס האט געוויינט צו מיך מיין קינד וויל נישט רעדן צו מיך, וואו, ווען איך האלט עס פארקערט ווייסט מען, מאמע וואס איז עס, און נישט נאר דאס, איך האב אים אויפגעצויגן, איך האב אים חתונה געמאכט אליינס, זאג איך, אליינס? פארוואס האסטו נישט חתונה, פארוואס האט, ניין, ער איז נישט געווען אין די פיקטשער, איז ארויסגעגאנגען פון די פיקטשער, ניין? האסט אים נישט געלאזט? איים סאו סארי, איך ווייס נישט, איך קען נישט יעצט נעמען די קינד און זאגן, נעם די, די קינד שרייט, דו האסט מיר אוועקגענומען מיין טאטן, איך וויל מיט דיך נישט רעדן יעצט, יעצט האט ער שוין רעכט צו זאגן דאס, נישט קיין אנגעהייצט יעצט. האסט דיך אליינס געשאסן אין פיס. האסט געמיינט בעצם טוסט א טובה, אבער למעשה האסטו געטון א רעה פאר זיך אליינס. סא א מאמע דארף אוועקנעמען די עמאושענעל זאך, און אדער דער טאטע די זעלבע זאך פארקערט איז אויך דא. זייער איקוועל דאס ביי די וועי. ס'איז איגו אביסל און ס'איז אויך מיסגיידעד. אמאל איז דא פראפעשאנעלס וואס קומען זאגן לאז אים נישט, ס'איז נישט קיין גוטע זאך פאר אים ער זאל. ווער ביסטו? יענער האט נישט קיין שלום בית בכלל, דער וואס זאגט אים עס, ער האט האט טאקע נישט קיין געדולד צו זיינע קינדער, זאגט ער, נישט א גארנישט, נישט קינדער, איך בין דאך יונג, איך האב דאך צוגעוויינען, צוגעוויינען קינד, וואס איז דאס, די ציגעלע האט זיך צוגעוויינען, ווייסט די מאן וואס די ציגעלע האט זיך צוגעוויינען? סאו עניוועי, דאס איז א לאנגע שמועס פאר זיך, און דער עולם ווערט אביסל מיד, באט ס'איז א אימפארטענט אישו, און ס'דא מענטשן וואס זיי סטראגלען מיט דעם, און ס'דא מענטשן וואס זיי ווייסן אפילו נישט וויפיל זייערע קינדער סטראגלען, ביזקאוז די קינדער ציטערן, זיי ווילן נישט זאגן פאר די מאמע. איך דארף מיין טאטע ווייל זיי ווייסן אז עס גייט מצער זיין די מאמע, סאו זיי סופרעסן עס אין זיך, און עס ברעכט אויס אמאל שפעטער און אמאל איז שוין אביסל צו שפעט דעמאלטס, סאו איך זאג דאס טאמער איז דא איינער וואס הערט עס אויס און ס'איז דא א טאטע וואס פילט אז ער טוט די ריכטיגע זאך יעצט און ער האלט די קינדער זאלן נישט קענען זען די מאמע פאר וואטעווער ריזען, לאמיר זאגן ער איז גערעכט, ס'איז א ריזען ער איז גערעכט אויף זיין עמאושענעל לעוועל, זאל ער וויסן אז די קינד איז נישט קיין מאשרום, קינדער געבוירן געווארן דורך א טאטע מיט א מאמע, און די זעלבע זאך פארקערט, ס'איז א מאמע וואס האלט די קינדער זייער אבאכט געבן די קינדער פונעם איוויל פאטער, האט געפערליך איוויל, ער רעדט אינמיטן קדושה, אדער האט א סמארט פאון, ס'איז אלעס שלעכטע זאכן טאקע, אבער דאס איז נישט די אישו דא, די אישו איז דא אז די קינד האט א טאטע און די קינד האט א מאמע. און טאטע מאמע קענסט נישט אוועק נעמען דאס איז א מאושענעל זאך וואס איז נעטשרעל קענסט נישט אוועק נעמען איך האב איינעם וואס איך יעצט שמועס מיט ער האט זיך געגעבן נאך פאר די קינד איז געווען געבוירן אבער האט א משוגענע מורא'דיגע נאנטשאפט און היינט איז די קינד שוין א בחור און מ'רופט אים אויף צו תורה נישט בן זיין טאטנ'ס נאמען נאר בן זיין עכטע טאטנ'ס נאמען סאו ער פילט שוין עניוועיס דאס לאז לאז דאס קינד האבן נעטשרעל

תנא נוסח וואס האבן געלערנט דארט אז מצוה איז יבום קודם איז מצוה חליצה ווען ס'קומט צו אזא מין סיטואישען די ערשטע זאך טרייב מען יבום און אויב מ'וויל נישט מאכט מען חליצה בראשונה שוין מ'איז חייב נשמה די מצוה אין די ביגינינג ווען מ'איז געווען נאר לשם מצוה מ'גייט טון א מצוה יעצט פון מצוות יבום איז דאס געווען די ערשטע זאך עכשיו שאין מ'איז חייב נשמה מצוה יעצט הייבט מען שוין צו טראכטן יא זי טוט דאס גוט ס'איז נישט גוט דאן מ'איז אמער מצות חליצה קודם איז מצות יבום קודם איז די מצות קומט מיט חליצה מיט מצות יבום אמר רמא בר חמא האט רמא בר חמא נאכגעזאגט אמר רבי יצחק פון רבי יצחק חזי לומר, צום סוף האבן די חכמים צוריק געצויגן, זיי האבן געזאגט אז ניין, אז וואס מצוות יוון, קודם איז די מצוות חליצה. אמר ליה ר' נחמן בר יצחק, ר' נחמן בר יצחק זאגט מארגן, ר'ליין ליין ר'ליין ר'ליין ר' נחמן בר יצחק איז א מורא'דיגע זאך, תלמידים פון אמאל ווייסן דאס. שטייט פון צדיקים פארדעם אז ווען מ'זאגט א מאמר פון ר' נחמן יצחק וואס קומט אונטער די גמרא, איז א מורא'דיגע זמן דעמאלטס, און די יצר הרע פרובירט אוועק צו נעמען פון דער, די תורה וואס מ'לערנט דעמאלטס איז זייער זייער הייליג, און ס'איז א גוטע זמן, ס'איז א גוטע סימן פאר'ן טאג, היינט איז א גוטע, ס'איז א גוד סיין, ס'גייט זיין א גוטן טאג היינט. צומאל א ר' נחמן יצחק. אמאל א ר' נחמן יצחק אכשר דרא. איז דען טאקע די דורות אזוי פרומער געווארן? די דורות זענען געווארן מער פרומער דא אז מען איז צוריק געגאנגען צו דעם אז מצוות זיבן קודם איז מצוות חליצה? מאי קרא סבר לייק אבא שאול, זאגט ער, און לבסוף סבר לייק רבי אונם, וואס איז דער אבא שאול מיט רבי אונם? טענה'ן צו לערנען אבא שאול אומר הכונת איז יבמתו לשם נאה, א מענטש האט חתונה מיט זיין יבמה לשם נאה ווייל זי איז אין שיינקייט, ער איז לשם אישות, אדער ווייל ער וויל מיט איר ער וויל אים האבן פאר א ווייב, דאס איז מיין טראפי ווייב, יא? כ'האב אמאל געהערט דאס, כ'האב אמאל געהערט דאס פון ר' גדליה פענסטער, ער וואוינט אין מיאמי, ער איז א מורא'דיגע מענטש, אזא מענטש וואס איז ווי מ'זאגט אהערגעשטעלט מיט אלע, קוקסט אים אן וואלטסט עס געמיינט אז ער איז, ער פארט מיט א לאמבארגיני, ער האט זיינע פראדא חבוש, אנגעטון ווי ער דאס, אבער ער האט געטראפן אידישקייט און ער האט געטראפן דורך ר' נחמן א וועג וויאזוי צו לעבן מיט גוטע עצות און אלע זאכן, און ער גיבט א שיעור יעדן טאג, כ'מיין הונדערטער מענטשן וואס זענען געווארן דורך אים נאנט צו צו צו צו צו יהדות, צו אידישקייט, צו ליב האבן אידישקייט דורך זיינע דרשות, זיינע תורות, איך בין נישט קיין פארפרומטע רב וואס קומט אריין, אי וואס שטייט אין פסוק דא? ער קומט אריין ער זאגט עס ער פארשטייט ער פארשטייט דעם היינטיגן דור ער האט די די הענד אויף די פולס פונעם דור און ער רעדט. איך האב געזען איינער האט אים געטראפן אין דזשים און ער פרעגט אים זאג מיך א שנעלע גוט ווארט זאגט ער דאנט געט א טראפי ווייף געט א ווייף דעט העלפס יו געט א טראפי. מורא'דיגע זאך. נעם א ווייב וואס וועט דיך קענען סופארטן און דיך און דיך געבן חיזוק אז דו זאלסט באקומען די טראפי. נישט א ווייב וואס וועט מיינען דאס איז דיין דיין דיין טראפי. סאו זאגט ער די זעלבע זאך איז דארטן געווען. הכוונה איז יבמתו לשם נאה לשם אישה לשם דבר אחר כאילו פגע בערווים. איז כאילו חזקה מיט א ערווים טייער שוין סאך זיי טארן נישט נעמען. קרוב אני בעין עליות על ולד ממזר. מיר זעט אויס נאנט צו קלערן אפילו אז מ'קען זאגן אז א קינד איז א ממזר חלילה וחס. חכמים אומרים שטייט אין פסוק יבוא מה יבוא אליהו, מכל מקום, לאז אפ, קוק נישט אריין אין דעם. עס איז אוודאי, אפילו מען מיינט נישט א מצוה, ס'ווענדט זיך גארנישט אין די כוונה. א יבום איז א הלכה אזוי און פערטיג. פרעגט די גמרא, מאן טענה ווער איז דער תנא להוא דתנא רבנן, יבוא מה יבוא אליהו, מצוה, שבתחילה העושה עולה בכלל היתר, נאסרה, וחוזר והיתרה. יאכל תחזור להתעלה לראשון, תלמוד לומר. יבא מה יבא אליהו, מצוה, יעצט ליגט א מצוה אויף די יבאים און ווי אבער ס'איז א מאן טענה, ווער איז די טענה פון די ברייתא און וואס מיינט און וואס מיינט דאס? אמר רבי יצחק בר אב דימא, אבא שאול הי', דאס אבא שאול וכ' קמא, יבא מה יבא אליהו, דאס שטייט אין פסוק יבא מה יבא אליהו, מצוה, יעצט איז א מצוה די יבאים יבאים צו זיין די יבאים שבתחילה היו עושה עולה בכלל העתר, פאר דעם אנהייב איז געווען א פאר זיין ברודער מיט חתונה געהאט, איז געווען מצוה חתונה צו האבן מיט דעם יבאים, רוצה לשם נוי קונצא, רוצה לשם אשת קונצא. און נעשה אבער אזוי ווי די ברודער פון יבמ האט מיט איר חתונה געהאט איז זי אויפן יעצטיגן יבמ געווארן איסור צוליב אשת אח, אבער יעצט איז חזרה בעתה יעצט אז זיין ווייב איז געשטארבן אן קינדער, יעצט אז זיין ברודער איז געשטארבן אן קינדער, איז די יבמה די אישה ווידער געווארן פאר די יבמ מותר מייבם צו זיין, יוכל תחזור לתי' הראשון, תלמוד לומר, יבמה יבא ליה למצוה, רוב אמר אפילו תי' מרבנן, והוא כומר, יבמה יבא ליה מצוה, שבתחילה הויסע בכלל היתר, רצה כונסה רצה אין כונסה,

אזוי וואלט איך געוואלט מיינען, טעמא לומר יבמא יבוא עליהו, ס'איז א מצוה, אז ס'איז א מצוה צו מאכן יבום. זאגט דער הייליגער זוהר, חזקי פסח, דאס שטייט אין איוב, כי היא לקצות הארץ יעבוד, ער קוקט פון די אנדערע עק וועלט, תחת כל השמים יראה, אלעס וואס איז אונטערן הימל קען ער זען, כמה יצלן לבני אנוש להסתכל בעבודת קודש בריחו, ה ה ה וויפיל א מענטש. וויפיל איז דא פאר מענטשן וואס קענען מסתכל זיין און מסכ מתבונן זיין די מעשה פונעם אייבערשטן, און להשתדלן ברייס יומם ולילה, און עוסק זיין די תורה ביי טאג און ביינאכט. לכל מאן דהשתדל ברייס י, ווייל ווער עס איז זיצן לערנען תורה קודשא בריך הוא ישתבח לאל העילא, די אייבערשטער איז אים משבח זיין, סיי אויבן משתבח ועל הסתר, און משבח זיין אונטן, בגין דאורייתא, ווייל די תורה אילנא דחיי איז א בוים וואס געבט חיים, איהי לכל ענין די עסקן בו וכדו' אלע וואס זענען עוסק אין דעם געבט עס חיים, עס געבט א לייף ליין, למאי ולן חיים בעלמא דיין, עס געבט אים לייף נישט נאר אויף די וועלט, למאי ולן חיים בעלמא דאוסא אויך געבט עס לייף פאר יענע וועלט, עס איז א מורא'דיגע, עס איז א לייף ליין, א מענטש געבט, מען געבט אים, כ'גיי דיך געבן א א ווי הייסט עס נאר, אינטערוויניס, דו וועסט באקומען לייף, סוסטענעס סיי אויף די וועלט און סיי אויף יענע וועלט, דאס איז תורה, ס'הייסט לנה דרבה ולנה דחיה. טו חזיר, געב א קוק. וויאזוי וויאזוי דער אייבערשטער איז מ איז געבט פרנסה פאר א מענטש, דאזענט מעטער אז ער געבט אים, עס מוז זיין מפרנס, און דו קענסט נישט זאגן, וויאזוי קען איך לערנען תורה, איך האב דאך נישט גארנישט אין שטוב, איך קען נישט. פארשטייט כי הי' לקצות הארץ יעבוד, ער קוקט, דער אייבערשטער קוקט אריין אין יעדן איינעם, מה יבלע מזונו, צו קענען געבן פאר יעדן איינעם שפייז, לספק להם מכל מה דארט זיך זיך איר, און צו געבן וויפיל ער דארף האבן, וועגן די אי אשגח בית הדר, דער אייבערשטער איז אייביג דא, ס'איז השגחה פרטית, ער געבט אייביג השגחה, משגיח, דער אייבערשטער קוקט, אין די כתובות שטייט, תמיד עיני ה' אלקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית השנה, שטענדיג די אייבערשטער'ס אויגן

אין די כתובה וואס שטייט ותקום בעוד לילה ותתן טרף לבית וחוק לנהרסהו, אזוי שטייט דאך אויך ביינאכט ותתן טרף, ער געבט טרף לבית, ער געבט פרנסה פאר די הויף, וחוק לנהרסהו, דארף לערנען חוק, דארף לערנען חוק לנהרסהו, פאלט דא און אויף דעם שטייט כי היא לקצות הארץ יביט תחת כל השמים יראה, ער קוקט אריין איבער די אנדערע עק וועלט אונטערן הימל. לכולי בני עלמא למאי ולא מזוני וואס איז פיקר לכל מר די צריכה לצרוך לכל חד וחד פאר די גאנצע וועלט געט ער שפייז און גענוג וועפל מ'דארף האבן פאר יעדן איינעם דקסוב פה יסעיך את ידיך משביע לכל חי רצון קוקסט אריין אין די אין די אשריי וועסטו באטראכט די ווערטער וועסטו זען אז יעדע פסוק איז דא עס איז דוד האט דוד ווער זאגט ווער זאגט אשרי דוד יא תהילה לדוד ער זאגט ארוממך אלקי אברך השם פלאי דוד ער רעדט קודם ער רעדט איין זייט רעדט ער צום אייבערשטן און אנדערע זייט רעדט ער צום פאלק איין פסוק אזוי איין פסוק אזוי און דו קוקסט אריין די פסוקים וועסטו זען צו וועם ער רעדט ארוממך איך דאנק דיך אלקי אברך השם פלאי דוד ואברך השם פלאי דוד בכל ימיו ואחכה והלוה השם פלאי דוד גדול השם אלוהי כולו שם לתפארת, דער אייבערשטער איז גרויס, וואס מיין מאמע? דוי לא שבח מה שכל, געווער שכל געדע הדר כבוד איז זכר דעם זכר זכר עזות נאר שכל מאיר גאלדס פון זכר אטיב חביץ קאס פון חנה ורחם שם לא חסר טוב אז אבער נקויל איז פאר דעם טוב שם לקוי ורחם אבער קאם אז איך שם קאם שכל אזוי גייט צייט צוריק עס קומט צו פסח סדך און עס גייט נאך חרוץ צו וועם רעדט ער סאו וואס איך זען שטייט ערגעץ אז דאמאלטס האט ער צו ביידן זאגט רבונו של עולם עפן אויף דיין הענט צו געבן שטייכער זיך און מסביר אויף החלוצים. און ביי אונז זאגט ער פסח זיי עפענען אויף די הענט וועגן דעם זאגט די ספרדישע אידן הייבט מען אויף די הענט אזוי און שטייט מען אין צד של ז'ויד אויך אויף אויף די הענט די רעכטע זיין אביסל העכער ווי די צווייטע אז די חסד זאל מעורר זיין חסד פסח חסדיך עפען אויף דיין הענט אין אדער ווארדס פיל ווי די דעזערווס די דעזערווס נישט זאגן איך וויל עס קומט זיך מיר נישט ניין ניין עס קומט זיך דער אייבערשטער געבט פאר יעדן איינעם

זאגט די הלכה, מען גייט לערנען הלכה פון שוויות, פון שווערן, צריך לשבוע בשם, ווען מען שווערט דארף מען שווערן אין די נאמען פונעם אייבערשטן, אויב איך מיט קאלעק נעם איך די נאמען פון איינע פון די קנאים, קאיעך מעלעך רחם וחנון וכו', ס'איז אלעס א קנאה פארן אייבערשטן. און מען אימערט און ס'דארף זיין שטייעדיג. ואם נשבע אום ישב, אויב מען האט געשוואוירן, געזיצן, איין אחד איז נשבע דארף מען נישט איבערשווערן, די שביעה הייסט א שביעה. טעם החכם אפילו לכתחילה אום ישב. א תלמיד חכם קען לכתחילה זיצן אויך, ווייל די גאנצע איידיע פון מיט שטיין איז איינער וואס ווייסט נישט וואס דאס איז, ער האט נישט קיין שום, ער האט נישט קיין ירא שמים, ער ווייסט נישט, מאכט מען שטייעדיג, ס'זאל זיין אפישעל, ס'זאל זיין מיט געפיר, ער זאל זען אז עס איז א סיריעס זאך, ער זאל, ס'זאל זיין עמאושענעלי קאנעקטעד צו אים, ווייל א תלמיד חכם וואס ווייסט עניוועיס און איז קאנעקטעד צו דעם, קען אפילו זיצן אויך. ביין של תורה, ביין של דברים, ביין א תענית ודאי, ביין א תענית ספק, שניהם שנית עצמי בדין, ביידע וואס דער דין איז געווארן. זיי האבן זיך זיי אנגעקומען צו א פלאץ ווי מען דארף שווערן, ונשבעו זיי האבן געשוואוירן שלא יטעני אלא באמת, זיי האבן געשוואוירן נאטינג באדערט ר' אט אנלי באדערט ר', זיי האבן אויפגעהויבן געמאכט א שווער, ואחר כך און נאכדעם וואס מען קודם האט מען געשוואוירן אז יעדער האט געשוואוירן אז וואס זיי גייען זאגן וועט זיין אמת, נאכדעם איז איינער באשוואוירן געווארן אז ער זאגט מיט א ספעסיפיק שווער אויף עפעס, וואלט איך, פארלאז איך מיך נישט, נסחב איך מהם בשביל איך ווייל, מען פארלאזט זיך נישט, מאכן עס חייב איך נעם א שביעי לכבודה און נאכדעם איינער פון די איז געווארן צו מאכן א שביעי א ספעסיפיק שביעי אויף זיין חבר, יש אומרים שאינו נפטר בשביעי הראשונה, מ'זאגט נישט אז ער איז געפטר געווארן וויבאלד ער האט שוין פריער געזאגט אז ער גייט זאגן נאטינג באט די טרוט, נאר מ'דארף נאכאמאל זאגן יעצט וואס די גייסט יעצט זאגן גייט זיין הונדערט פראצענטיג אמת און מ'דארף שווערן. סדר שביעית הדיונים כך, ס'איז דא א סדר ווי ס'גייט, הנשבע דער שווערט אויך כספר תורה בזרועו, א האלב ספר תורה אין האנט, ועומד און עס שטייט ונשבע בשם אויב בכנים, און עס שווערט מיט בשם השם אדער מיט א כנים, בשביה אדער מיט א שביעה עס שווערט אז די אמת אויב אולי אדער מיט א קללה אויף די וואס גייט נישט מקיים זיין די שביעה, מפיו אדער ער אליין זאגט עס מיט זיין נאמען, אויב מפי הדיינים אדער די דיינים זאגן עס און ער ענטפערט אמן. כיצד? מפיו, וויאזוי ארבעט עס? מפיו, אויב זאגט עס פון ער אליינס אומר זאגט ער הריני נשבע בשם אלוקי ישראל, אוי, אדער זאגט ער הקיני, הריני נשבע במי ששמו ירחם ובמי ששמו יחנן, אז וואס? שאיני חייב לזה כלום, דער מענטש איז נישט שולדיג גארנישט. וכן אם אמר הריי ארור לה' אלקי ישראל, אוי, הריי ארור למי ששמו ירחם אוי למי ששמו יחנן, אם יש לזה אצלי כלום. כיצד? מפי הדיונם, ווי זי ארבעט פון פי הדיונם, משביעין אני אותך בשם אלקי, איך באשווער מיט דיך בשם אלקי ישראל, אויב איז מישט מוכנען, שאין לזה בידך כלום, אז דו האסט גארנישט אין האנט, והיא עונה, אמן, או שיאמרי הרי פלוני בן פלוני ארור לה' אלקי ישראל, אויב איז מישט מוכנען, אם יש לפלוני עצה למומם, לא יודע לו, והיא עונה אמן. זאגט דער מוסר, דער רמב ם, מוסר איז רמב ם יעצט, אין הלכות טומאת צרעת, אז צרעת, איז א פענאמענאן וואס איז נישט קיין, מ'גייט נישט צו קיין דאקטער איז קיין צרעת, מ'גייט צו א כהן. פארוואס? ווייל צרעת איז א ספיריטשול, א ספיריטשול זאך. צרעת איז א קאנדישאן, צרעת איז נישט איין ספעציפיק זאך, ס'איז א קאנדישאן, אפילו די גוים רופן אן א סקין קאנדישאן סארייעסיס, זיי ווייסן נישט פארוואס. בעצם צרעת איז א קאנדישאן וואס מ'האט נישט געוואוסט וואס דאס איז, אבער די אידן האבן געוואוסט אז ס'קומט פון לשון הרע, ס'קומט פון פון נעגעטיוו עטריביוטס וואס מ'האט געטון, וועגן דעם שטייט אסאך מאל אין די תורה זעט מען וואס עס שטייט א די כהן זאגט טייל דיך אפ גיי נעם דיין אייגענע ספעיס טראכט וואס זאלסט טון דא טו תשובה קום צוריק ס'איז נאכאלץ נישט גיי ווייטער והסגר אויס א כהן והסגר סגר מיינט פארשפארן און ס'אויך מיינט סעקיור הסגר סעקיור סעקיור אים אין א סעיף ספעיס לאז אים לאז אים זיך באטראכטן זי קען תשובה טון דא סאו ס'איז א ספיריטשול זאך אז א מענטש קען תשובה טון גייט עס אוועק. זאגט דער רמב ם אז עס איז געווען א פענאמענאן וואס נאר די אידן האבן געהאט, ס'איז א, ס'איז נישט געווען קיין אזוי ווי א נעטשרעל אקורענס וואס עניבאדי האט געקענט האבן, עס איז געווען א ספעסיפיק ווי א מענטש האט געזען ווי עס ווערט צוריק אויסגעהיילט דורך דעם וואס מ'האט תשובה געטון, ווערי אינטערעסטינג. צרת ישמעאל דאמר בשותפות כולל ענינים, עס איז א דזשענעראל נאמען פאר די אלע זאכן, ראינו הרבה שאין דומה לזה זה, וואס איז נישט אפילו גלייך איינס צום צווייטן, שלא לויבן ארא אדם קרי צרעת, און אפילו איז קצת שערה אוי א זקן קרי צרעת, ושני עינה בגדים אוי הבטם צרי קרי צרעת, וזה השני אמר בגדים אוי הבטם שקרו אסור תורה צרעת בשותפות השם, איינער ממנהגו של עולם, ס'נישט קיין זאך וואס טוט זיך אויף די וועלט, אלא עוז ופלא היה בישראל, ס'איז א פלא'דיגע זאך וואס איז געווען ביי די אידן, כדי להזהירם לשון הרע, זיין פאר צו באווארענען פון לשון הרע. שוין מספר בלשון הרע מישט טענות קרית בית ווען איינער רעדט לשון הרע ווערט די די די ווענט אבזארבן די נעגעטיוויטי און ס'געשענט אז די די ווענט טשעינדזשן זיך קאלער און חזי בוי אויב ער טוט תשובה גיט ער א בייעס ווערט עס ריין אם עובר בראשו עד שהיתת הבייעס

ער נעמט זיך צוזאם און הייבט אן צו טראכטן, וואס טו איך דא נעגאטיוו, וואס איך רעד איך דא ראנג? ווייל ענין זה מה זה בתורה ואומר שמא בנגע הצרעת, ווארן דיך פון נגע הצרעת, זכור זאלסטו געדענקען אז אשר עשה ה' אלוקיך למרים בדרך, הרי אומר, זאגט ער אים, התבונני מה אירע למרים און אריון, מרים און אריון בעצם האבן נישט געטון אזא שלעכטע זאך, און דאך איז ער באשטראפט געווארן, מה דאך זי געווארן באשטראפט, און ס'איז כל שכן אנדערע וואס איז נישט אזעלכע צדייקעס, מרים איז דאך געווען א נביאה, זי איז א נביא, און זי איז געווען א צדיקת, שדיברה האבן זיי גערעדט ביי אחיה, אויף איר ברודער שהיה עושה גדולים ממנה בשנים, זי איז געווען אים סאך עלטער ווי אים, וגידלה עושה ברכיה, און זי האט אים אויפגעצויגן, וסיכנה בעצמה, זי האט זיך מסכן געווען, זי האט זיך סעקריפייסד להציל מן המים, אים צו ראטעווען פון וואסער, והיא לא דיברה בגנותו, און זי האט נישט גערעדט קיין שלעכטס פון אים, ער האט וואס עשה שישבת על שער הנביאים. זי האט זיך טועה געווען און זי האט אים צוגעגליכן צו אנדערע נביאים, ווי לא הקפיד על כל הדברים האלה און ער האט נישט מקפיד געווען די אלע זאכן, שנאמר הוא איש משה אנא מועד, ער איז דאך געווען א ענו. און ואף פי כן מיד נענש בצרעת, זעט מען גלייך אז די עפעקט איז געווען אז ער איז געווארן נענש. קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות, לפיכך ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו. ווער ס'וויל מכוון זיין זיינע וועגן איז רחוק משבותם און מדברים אהן כדי שלא יתפס אדם ברשע רשעים וסכליתם, שטיי ווייט פון די אלע וואס רעדן און בארעדן אנדערע, וזה דרך ישיבת הלייצים הרשעים, זעסט עס דא זעסט עס, זאגט דער רמב ם אליינס וואס מיינט די לייצים זענען רשעים, זיי קענען בארעדן אנדערע מענטשן, זיי קענען אפשפעטן אנדערע מענטשן, תחילה מרבין בדברי אבוה ק מרעב נאר שטיצן אויף יענעם, קען נישט נעמען בקול כסיל ברוב דברים,

דארף קענען ארויסשלעפן פון די באס אויך. איך האב אים פארציילט די מעשה פון דזשירקע רבי, די וואך בין איך געווען שבת אין בארא פארק בין איך געגאנגען צו דזשירקע רבי, איך בין געגאנגען נאך אלס בחור צו אים, מורא'דיגע אינטערעסאנטע איד, ס'איז א חשוב'ער מענטש, ער איז זייער אינטערעסאנט, ער איז נישט די טיפיקל וואס די וואס די זעען סתם אזוי, ער איז א גרויסע, קען אסאך קבלה, ער לערנט בעל הסולם, ער לערנט.

סאו ס'איז דעמאלטס געווען אלע מיני בחורים פלעגן קומען דארט ווייל ס'איז געווען געווען געשמאק עס איז געווען אינטערעסאנט חוץ פון דעם ס'איז געזאגט זייער זייער טיפע תורות איז דארט אויך געווען איך מאך גוטע עסן ווייל פאר געווארן רבי פלעגט ער זיין א קעיטערער עסן נאך עד היום ער מאכט אליינס די עסן ער דעליש ער ווייסט וויאזוי צו אנגרייטן עניוועיס סאו איז געווען אז ס'איז געקומען מוצאי שבת. מט ס'איז געווען האלאווין. ס'איז מוצאי שבת איז עס אויסגעפאלן דעמאלטס אין די גוישע קעלנדער האלאווין. ער ווייסט נישט האלאווין קומט ארץ ישראל. און ער פרעגט נו ווי דודי יאסי משה ווי זענען די בחורים? איינער זאגט רבי זיי זענען געפארן קיין מאנהעטן. מאנהעטן? וואס איז מאנהעטן? האלאווין. האלאווין? וואס איז

און מיט א א צורה, און מען פארט אהין, קומט אן דארטן, און ער קערט און זאגט איך וואק אריין, אלע האבן געעפנט די טיר, wow יור קאסטיום איז אמעזינג! ער האט באקומען אזויפיל אטענשאן, ער געט א וואק אריין, ווי די בחורים זיצן דארט מיט א ביר ארום די גאנצע ארום זיי גייען, זאל זען די רבי קומט אריין, אוי וויי וואס גייט פאר, קומטס בחור מ'גייט מאכן מלאו מלכה, קומטס, האט ער זיי ארויס געשלעפט זיי פון די בתי משתאות מיט שעות השחר, האט זיי ארויס געשלעפט, אויף א שיחת שערי ישראל וואס האט געגייען איינער עלעב דברי תורה ודברי חכמה, האט זיי גענומען דארטן פון משתות השחר,

לכאו' איש ואשה שמאי אי, לכאו' איש ואשה שמאי אוזן נדברה אי, דעמאלטס האבן זיך צוזאם גערעדט יראי השם אשר יאיים, די יראי שמים האבן זיך גערעדט איינער צום חבר איינער צום צווייטן, ויקשב השם און די אייבערשטער האט פארנומען זייערע רייד און אויסגעהערט וישמע האט עס געהערט, ויקצב און זיינע רייד זענען געשריבן זייער ספר לקנב, זיי האבן געשריבן א ספר ווי זיי זאלן געדענקט ווערן פארן אייבערשטן. לירא השם, צו די מענטשן וואס האבן מורא פונעם אייבערשטן לחוש בית שמו, און וואס ביי זיי איז טייער דער נאמען פונעם אייבערשטן. ברוך אדוני לעולם מן העולם אמן ואמן.